Tsɛshiwo, miava xɔ ami, axo mɔlu, axɔ dzalẽ, axɔ bli, axo gali. Ameyiwo katã shi kekewo mele oa, wo kekewo tsɔ ge na wo, woakɔ yi aƒeme faa fevakee.
It has cost us a lot of money to bring this here. Ega geɖewo míezã ekɔ nuyawo kɔ va teƒe ya. But we are happy we did it. Gake edzɔ dzi na mí be míewɔe. We also have exercise books, plastic cups, plastic plates, pen, pencil, sharpener for children who have need of these things. Mía le mía gbɔ fia sukuviwo ƒe agbalẽ, pencil,

These are for people who don't have proper place to sleep. Some are sleeping on achacha. Your days of sleeping on achacha, they are over. Le akpɔ le adzɔge afi bia le akpɔ be agba bɔbɔewo le afi ma eye woga ɖewo ɖem tso ʋuawo me kɔkɔ yi me. Ame yiwo katã eli eye mlɔƒewo nyuiwo mele wo si o. Vevietɔ womlɔna achacha dzia.

covered with a special leather so that when they sleep on it and they wee wee or they poo poo on it, it can be clean and the mattress will still be there strong. Ɖevi aɖewo hã wolia wo susu me ƒe dɔléle aɖewo lém eyi ke wɔnɛ be wote ŋu ɖoa ɖuɖɔ ɖe aba dzi alo edea nugodo ɖe aba dzi. Míevɔ̃ be míaɖo eŋu na wo kple

Mia dometɔ yewo katã menye wɔamitɔwo oa? And you, you are the other side. Gake miele akpa mɛ. There are some things here. Nanewo le afia. For our brothers and sisters. Na mia nɔvi ŋutsuwo kple nyɔnuwo. That are not there. Eyo ke mele afi ma o. Especially the food items. Vevietɔ eye nye nuɖuɖuawo. Those of you there. Miamewo le afi ma. Bucket soap.

Nye etsɔ avɔ tɔxɛtɔxɛ aɖewo kɔ vɛ vevietɔ na nyɔnuwo, eya ta bena eƒe ya dzia miatɔ wu fainfainwo aɖo. These and many other things we have brought for you today.

Eyi ke ava aɖo ten for ability alo ewo henana ŋutete ƒe wɔna ya aɖo gɔme anyi. Even though we are talking here. Togbɔ be míenu ƒom afia hã. We are

Abe ɖetugbui dzeako enea, mekpɔna ame aɖewo yi wo ke ŋu wɔmi ele eye wotsina mɔ dɔ wo dzi bena woavae bia nu le amewo si. Ɖewòmahi eya anye wò nɔnɔme kpɔ va yi. Where you've been forced to take to the streets because you don't even know where your next meal

Nyadzɔdzɔdɔ la nènyo, ame ka ƒomevie nènye o, ɖaflatse nènye wɔmitɔ, wò hã àte ŋu ana nane abena wòakpe ɖe edɔ ya ŋuti. This is a multi million dollar project but you don't have to be a millionaire to give. Edɔ ya, miliɔn geɖe geɖewoe yi ɖe eme gake mele be nànye kesinɔtɔ hafi ana nu o. Your ten cedis, your ten dollars,

to give ten cedis every month for the next twelve months. Eyi ke wɔna ya míate ɖe dome egbea, míe Ghanatɔ, Ghana dukɔmevi ɖesiaɖe abe miliɔn ɖeka ene dim bena dzinu ɖesiaɖe, dzinu wuieve yiwo ke le mía gbɔ, nana cedi ewo dzinu ɖesiaɖe. We are looking for partners to partner with us to make this project a success.

be ekpɔ ame va zu nyɔnu ɖetugbuiwo dometɔ ɖeka le Ghana dukɔ me, ke miate ŋu ana asi ɖee wo hã dzinu ɖeka ɖe sia ɖe le dzinu wuievewo gbɔna be miakɔ ade dɔya me. So I'd like to urge us all that when the time is ripe, please take out your phones and dial star eight hundred star four zero four hash to give your first donation to the CEM Ability Village. Eya ta ne ɣeyiɣia ɖoa, mi katã miaɖe miaƒe mobile phonewo le miaƒe kotoku me eye mia a a a ade asi ɖe nɔmba ya dzi star 800 star alafa enyi star alafa ene kple hash.

Now let's move to the second one. Ta míalé ŋku ɖe evelia ŋuti. We would like you to get involved with our partnership. Míadi be woanakpe asi ɖe míaƒe ɖekawɔwɔ nya ya ŋuti. If you would like to raise money for us Míadi be yeadzi ga na mí or volunteer with us, alo na na akpɔ ɖokuiwò ade mía dome.